די תורה זאגט ביי די קרבן חטאת, כל אשר יגע בבשרו יגנוש, עניטינג וואס גייט טאטשן די פלייש פון די חטאת גייט באקומען די דין פון די קרבן חטאת, אז פלייש נאכדעם וואס האט געטאטשט אפילו ס'האט איינגעזאפט אביסל, האט די צווייטע פלייש יעצט די דין פון די קרבן חטאת, איט געטס דעט קדושה, ס'זאפט עס איין און ס'באקומט די חומר פון די דין חטאת. טרענספערס אפיס, זאגט די גמרא אשכחן חטאת ת מקדשת בבליה, אונז זעהן מיר א מקור אין די תורה אז די קרבן חטאת וואס האט געטוישט א צווייטע שטיקל פלייש, די תורה רעדט וועגן א קרבן חטאת, ס'גייט אריבער די קדושה ער ס'פארברייטערט די קדושה ער ער עלאבארעיט ס'ווערט פארברייטערט, שאר קדשים אין אולם אלע אנדערע קדשים וויאזוי ווייסט מען אז ס'זאפט אויך איין די קדושה און ס'גייט אריבער, אמר שמואל אמר משום רבי אליעזר, ווייל שטייט אין די תורה מ'זאגט עס יעדע יום טוב. זאת התורה לעולו למנחת ולחטאת ולעשם ולעמליים ולזה וכך שלמים. היות די תורה האט דא גענומען די אלע קרבנות און געמאכט א קאקטעיל פון דעם, האט די תורה צוגעגליכן אלע קרבנות וואס מען גייט ארויסלערנען איין דין פון זיי, איינס פון איטש. איטש וואן האז' א ספעשל יוניק דין און ס'גייט אריבערגיין וואס שטייט ביי אים בפירוש אין די תורה און ס'גייט אריבערגיין צו אלע אנדערע. פון די חטאת גייט מען ארויסלערנען צו די דין פון בליעה פון איינזאפן און מען וועט זען איטש פון זיי סעפערעטלי. סאו לעולו לערנט מען ארויס

וישם בעגונות, מ'האט עס אריינגעלייגט אין די בעקעלע, זעהן מיר עס דארף זיין א כלי שרת, עס דארף זיין א כלי, אז די שלמים שטייט אויך זו סתירה, סאו קען זיין מ'קען ארויסלערנען די דין פון כבוד האדם פון די כלי פון שלמים, צוזאמען מיט אנדערע הלכות וואס מ'לערנט ארויס, אויב אזוי פארוואס דארף מען ארויסלערנען די דין פון כלי פון די דין פון א עולה? איידער זאגט די גמרא איך לערן ארויס די קהלה אז סדארף זיין די סכין סדארף זיין דווקא א מעסער פאר שחיטה מקען נישט שעכטן קדישים נאר מיט כלי ש מקען נישט שעכטן קדישים נאר מיט א כלי שרת אבער נישט אפילו מיט א שארפע שטיין נישט מיט א שארפע קנה אזא רער אזא פלענט וואטעווער איט שאוד בי סמוז זיין דווקא א מעסער ענד נאטינג עלס, און דאס לערן איך ארויס פון די עולה, יעצט ועולה גופא מנדון, די עולה אליינס אז ס'דארף זיין מיט א מעסער, וויאזוי לערנסטו עס ארויס? דכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק ביי די עקידה, אברהם, די אייבערשטער זאגט צו אברהם אבינו ברענג ארויף יצחק פאר א עולה, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, זעט מען עס דארף זיין דווקא א מאכלת פאר א עולה כדי צו שעכטן, והוא שם עולה הן ביי די עקידה איז געווען א קרבן עולה, דכתיב שטייט אין פסוק ביי די אייל וואס אברהם אבינו האט ארויפגעברענגט אנשטאטס יצחק בעלי לא עלו תחת בנוי, ממילא זעה איך אז א קרבן עולה מוז זיין דווקא מיט א מעסער, פון די הקש לערן איך ארויס אז נישט נאר ביי א עולה, נאר ביי אלע קרבנות דארף עס זיין דווקא מיט א מעסער.
ס'איז א רמז, אבער למעשה שטייט ביי די הקדש שטייט די ווארט עולה און ס'איז געווען א מעסער. אין הכי נמי איטס נאט א רעגולער קרבן,
איטס א במקום.

נאכדעם זאגט רשי אז נישט יעדע מעסער ווערט אנגערופן א מאכילת, די מעסער פון די עקדים ווייל ישראל אכלין מתן שכרן, כלל ישראל עסט די בענעפיטס פון די עקדים לאריכות ימים ושנים, ממילא ווערט עס אנגערופן מאכילת. ביי אנ ג האט מען זייער מקפיד געווען אויף א לשון נקיה, פסח האט מען נישט ארויסגעזאגט די ווארט לחם אדער ברויט, מען האט געזאגט נישט פסח'דיג, און סוכות האט מען נישט געזאגט די ווארט גשם, עפעס א ריעל איידלקייט מיטן לשון, מען האט נישט ארויסגעזאגט די ווארט מעסער, נאר מ'האט געזאגט אן עשר. נאו איט סאונדס לייק אקעי מ'וויל נישט ארויסזאגן א שארפע זאך, באט בעיסד אויף די שמועס יעצט אז מאכילת ס'איז א עשר, שטימט זייער גוט אז מ'האט עס גערופן אן עשר. זיי האבן געהאט נישט געזאגט ביי ליינען די שבעכו האט מען נישט געזאגט לסכן עולם ממלכות שקי ווייל סכן קען סאונדן אזוי ווי א סכנה, האט מען געזאגט לתקן מיט א ת', ס'איז א לשון פון מסכן זיין, פון מתקן זיין, פון פיקסן עפעס טו פראוו איט און נישט חס ושלום פאר א לשון פון א סכנה. ס'דא א א כ'האב געהערט א שמועס פון א ראביי אלי רייזעל, ער וואוינט אין פלארידע, א ראש הכולל, וואס איז געווען אין ביזנעס, און שפעטער איז ער צוריק געגאנגען פול טיים אין תורה, און געווארן א ראש הכולל, און צווישן די ביזנעס ווי ער איז געווען, האט געהאט ליגעל אישוס און מ'האט אים געזעצט אין תפיסה פאר דעם, האט ארויסגעברענגט אפאר אינטערעסאנטע שאלות וואס איז געווען נוגע אין תפיסה וואס איז נישט נוגע סתם אזוי, ארויסגעברענגט איינער האט געהאט איינע פון די עיקרי המציאות וואס איז שייך צו באקומען אין די סטאר קוואט אן קוואט אין דזשעיל איז געווען פרעש גארליק ווייל ס'איז דאזענט געט ספוילד ווערי קוויקלי סאו ס'איז געווען א גאנצע מציאה גיי האק גארליק ווער גייט האקן גארליק איז איינער פון די חברה פון די גוים האט ארויסגעכאפט א לייט סוויטש פון ערגעץ ער האט עס אויסגעשארפענט פאר א מעסער איז געווען א שאלה סיי לגבי טובל'ען סיי לגבי נוצן פאר ס'א דבר חריף, הייסט עס א דבר חריף, קען מען דאס נוצן, מען האט עס גענוצט פאר איין זאך קען מען עס נוצן פאר א צווייטע זאך, סתם אינטערעסאנטע שאלות וואס קומען נישט אויס סתם אזוי, מען רעדט וועגן א מעשר מנחה, די יוניקנעס פון א קרבן מנחה וואס מען גייט ארויסהערן אויף אלע קרבנות, מען מנחה איינער נאכעלעס אלא לזכרי חנ, אזוי ווי שטייט בפירוש אין די תורה, נאר א כהן א זכר קען עס עסן, אויף כל אזוי אויך אלע אנדערע קרבנות וואס ווערן דא דערמאנט, אינם נאכלין אלא לזכרי חנ, נאר זכרים כהנים קענען עס עסן, סאו די תורה זאגט דארטן אבוויעסלי רעדט מען נישט וועגן א עולה, ווייל א עולה קען קיינער נישט עסן. די חטאת און עושר וואס שטייט דארטן זענען קדשי הקדשים, דאס קענען נאר די כהנים זכרים עסן. די שלמים וואס שטייט דארטן איז אויך נישט די רעגולער שלמים, ווייל שלמים זענען קדשים קלים, און יעדער קען עס עסן. נאר מען רעדט וועגן שלמי ציבור, די כבשי הצרות וואס זענען יוניק, אזוי ווי קודש קדשים, דווקא כהנים, דווקא זכרים קענען עס עסן, און אויף דעם רעדט די פסוק. מאי, וועלכע קרבן ציבור, וועלכע קרבן דארף מען ארויסלערנען אז ס'איז נאר פאר זיכרייכע הינער? אי חטאת ואשם, אויב ס'איז דא א, אויב ס'איז דא חטאת ואשם, בהדק סבי, שטייט מפורש אין פסוק, כל זכר, כל זכר ביי כהנים יאכלני, נאר א זכר פון די כהנים זאלן עס עסן. ואי שלמי ציבור, אויב מ'רעדט וועגן די שלמי ציבור, די כבשי עצרת פון סוכ, פון שביעות, וואס זיי זענען שלמים, וואס ווערט דערמאנט אין די פסוק אז דאס גייט נאר פאר די זיכרייכע הינער, מאי רביה דקרא, און ס'אונז לערנט מען שוין ארויס פון א רבי פון די פסוק אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא. פארשטייט אין פסוק ביי די קדש הקדשים וואס קען געגעסן ווערן פאר די כהנים, וקודש הקדשים תאכלני, כל זכר יאכל עשו, קודש יהיה לך, און אויף דעם לימוד על שלמי ציבור שאינן נאכלין אלא לזכרי כהנים ווייל די סוף פסוק וואס שטייט קודש יהיה לך איז לכאורה איבריג און מען איז מערבה אויף דעם די שלמי ציבור ווייל אויף די כבשת עצרת שטייט קודש יהיה לשם לכהן איז מסתמך מען מערבה פון די עקסטרע סימילער ווערטער קודש יהיה לך אז ס'מיינט דווקא די זכרים אויב אזוי וואס דארפסטו האבן די העקיש פון מנחה צו לאזן הערן אז ס'איז דווקא פאר זכרים פון כהנים, זאגט די גמרא תנאי, א מחלוקת תנאים פון ווי מ'לערנט ארויס אז שלמי ציבור איז נאר פאר זכרי כהנים, צדיק ח' עמוד א', עיקר דנפקא ליה מאי הכי, ועיקר דנפקא ליה מאי הכי, ס'דא א טענה וואס לערנט עס ארויס רק פון בקודש הקדשים תוך לני, דאס איז די טענה פון די ברייתא, אבער ס'דא א צווייטע טענה, רבי אליעזר, ער דינגט זיך אויף די דרש, און ער לערנט עס ארויס פון די הקש פון מנחה וואס שטייט אין פסוק זאת התורה. חטאת, וואס לערנט מען ארויס פון חטאת, וואטס יוניק אבאוט חטאת, מה אחת אז מקדש מקדש את בבליא וואס עס זאפט איין, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויבן, אף מקדש את בבליא אף קויל מקדש את בבליא, אזוי אויך אלע אנדערע זאכן קענען אלע אנדערע קרבנות קענען אויך ווערן מקודש דורך איינזאפן, טאמער איינס האט געטאטשט די צווייטע און ס'האט איינגעזאפט, עט עס באקומען יענע לעוועל פון קדושה. אשם, וואס לערנט מען ארויס פון אשם? מה אשם, איין שפיר ושאל יהיו קדוש בו, א טראג, טאמער די מאמע איז טראגעדיג, איז ווערט נישט די קינד טראגעדיג מיט אים, ווייל לאמיר געדענקען א אשה מוז זיין א זכר, סאו עס איז פשוט נישט מציאות אז ס'זאל קענען זיין די דין פון א שליה, אויף קול, אזוי אויך אפילו א נקייבה וואס איז טראגעדיג, א חתס אדער א שלמה וואס קען יא זיין א נקייבה, איין שפיר ווי שליה קדוש פוי, טא מען טרייבט מיט טראגעדיגערהייט, די אינטערנעל פארטס גייט נישט זיין טראגעדיג, אזוי ווי די אשה איז נישט שייך מקריב צו זיין א שליה און א עיבור, ווייל אלע זענען זכר, היא הדין די קרבנות,

איך קען עס יא זאגן. פרעגט גוט, מען קען פרעגן דעם רעבן ער וועט זיכער האבן א תירוץ. טאמער איך וועל האבן אלע תירוצים וועסט נישט האבן וואס צו לערנען מיטן רעבן. לערנסט מיט מיר און שוין, אויב בלייבסטו מיט קשיות האסטו וואס צו פרעגן ווייטער. זאגט די גמרא, כסבר, די גמרא לייגט צו נאך א ענף צו דער רבי אליעזר. וולדות וקדשים ביי ויוסלן הם קדושים, בשעת זיי ווערן געבוירן, ווען זיי גייען דורך די פראסעס פון ווערן געבוירן, דאמאלס ווערן זיי הייליג, נישט ווען זיי זענען נאך ביי די מאמע אינעווייניג, און ממילא די שפיר און די שליה זענען נישט הייליג. סאו ס'איז דא א צווייטע לימוד אז וולדות קדשים איז דא קדושה, און די גמרא איז מסביר לכאורה ס'איז א סתירה, רייט? דא פלאץ, איין פלאץ זעסטו אז די קינדער זענען קדשים, איין פלאץ זעסטו די קינדער זענען נישט קדשים, איז די גמרא מסביר, רבי אליעזר האלט די קדושה הייבט זיך אן עט איטס פירסט ברעט, ס'הייבט אן אטעמען, דעמאלס ווערט ער הייליג, נישט פריער, מיין ווען האסט אים געשאכן, האסט אים געטראפן אינעווייניג, איז ער נישט קדוש. ודנן אפשר משא אי אפשר, ס'דא א שמועס אין די גמרא אסאך מאל, טאמער מ'קען ארויסהערן א זאך וואס איז מעגליך, פון א זאך וואס איז נישט מעגליך, אזוי ווי דא, מ'לערנט ארויס אפשר, א נקבה פון א חתס און א שלמים, פון א אי אפשר פון א אשם וואס איז נישט שייך צו זיין דארטן א שפיר ושליה, זעה איך דאטס פיין, אפילו איז סאיז נישט שייך במציאות אז א אשם זאל געבוירן א קינד, אבער איך זעה ער האט נישט קיין קינדער, ער האט נישט קיין שפיר ושליה, ביי אים איז נישטא קיין שפיר ושליה וואס איז הייליג, גיי איך ארויסלערנען אפילו די וואס איז יא שייך אז ס'איז אויך נישט הייליג. מלאים, לערנט ארויס פון די פסוק די מלאים, גיי איך ארויסלערנען א ספעשל דין, מים מלאים, די קרבנות וואס מען האט געברענגט ביי די שבעת ימי המלאים, מוסריים בשריפה, אויב האבן איבער געלאזט פון זייער פלייש נאך די זמן האכילה האט מען עס פארברענט, אזוי שטייט בפירוש אין די תורה, ואם יבשר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפתו את הנושא בואי שלא יאכל כי קדוש היא, און ואין בעלי חיים במוסריים, דאס איז דווקא געזאגט געווארן ביי פלייש, געשאכטענע פלייש, דעמאלס איז דא די דין אז מען זאל עס פארברענען אויב עס איז נושא אבער אויב עס איז לעבעדיג איז עס נישט נוגע ווייל למעשה דארט האט מען גערעדט וועגן שחט'ן די פלייש מען האט עס למעשה מקריב געווען און עס איז גארנישט איבער געבליבן אויף כל אלע קרבנות מוסרין בשריפה טאמער עס איז איבער געבליבן פון די פלייש איז דא די דין שריפה אזוי ווי שטייט מפורש אין די תורה ואין בעלי חיים במוסרין ווען עס איז דא לעבעדיגע בהמות לאמיר זאגן די קרבן איז פארלוירן געווארן ס'איז דא א לעבעדיגע בהמה און ער גייט לאז ס'איז אנטלאפן. האט מען גענומען א צווייטע קרבן, נאכדעם געפינט מען די ערשטע קרבן, איז די מוסרית האבן נישט די דין שריפה, דער נאר אינקלודעד אין די דין אז נושא דארף האבן שריפה. ווייל בעצם די דין מלאים האט א שייכות צו מאי חנוכה ווי מען האלט יעצט. פארוואס? די שטייט אין מדרש, די משנה ברורה אין סימן תרפ ר ש עיין אין הלכות חנוכה ברענגט עס צו, אז באמת איז שוין די משכן געווען פערטיג כ ה אין כסלו. די פיוטשער דעיט אויף חנוכה. אבער דער אייבערשטער האט געווארט מיט אויפשטעלן די משכן ביז ניסן, פארוואס שנולד בו יצחק, האט דער אייבערשטער געזאגט א לשון אזוי שטייט אין מדרש אולי אדער אייליי לשלם לכסלו, איך האב א חוב, און ער האט אים באצאלט מיט חנוכת בית חשמונאי שפעטער. שטייט אין פון קאזשיקלאווער אין ערות צבי א געוואלדיגע רעיון. למעשה פון די חנוכת הבית, חוץ פון נישט זאגן תחנון אין די ערשטע טעג פון ניסן איז גארנישט געבליבן קיין זכר פון דעם יום טוב. די ד ק מוי ד די ריפלעיסמענט, די איבערבעטונג חנוכה איז געבליבן א יום טוב לדורות עולם, וואס איז פשט? זאגט ער אזוי, לאמיר אימעדזשינען, לאמיר זיך אריינלייגן אין די מצב, אין די מיינדסעט פון די אידן בזמן המשכן, מען האט אינוועסטעד, מען האט אריינגעארבעט, יעדער איז געווען אינוואלווד, יעדער מיט זיינע טעלענטס האבן אריינגעארבעט וואס ער קען האט טון צו די משכן, ס'זאל זיין פארוואס זיי האבן געווען אזוי עקסייטעד, מ'האט נעבעך דורכגעפאלן מיט חטא העגל, און מ'האט געזוכט א תיקון, מ'האט געוואלט צוריק נאנט ווערן צום אייבערשטן, סאו מיט א יגיעה עצומה, כ א כסלו, סיום, מ'האט געמאכט א סיום, מ'האט געענדיגט, מ'חלשט שוין צו באנייען דעם משכן, די כפרות זאל זיך אנהייבן, די אייבערשטער ווארט, ווארט, כ'בין נאכנישט גרייט, מ'וועט ווארטן ביז ראש חודש ניסן. אימעדזשין די תשוקה פון די כלל ישראל ווי זיי האבן גע'חלש'ט צו טון א עבודה פארן אייבערשטן, למעשה האבן זיי גארנישט געטון, מ'האט צוגעשטופט ביז ראש חודש ניסן, און דעמאלס איט קעים דאון צו די עולם הוא אסיר, און מ'האט געמאכט כלים, מ'האט געמאכט דעם מזבח, מ'האט באנייט דעם מזבח, איז אראפגעקומען למעשה. ס'דא א זאך וואס קומט אריין אין עולם הגשמי וואס שייך זאל בטל ווערן במשך השנים. די תשוקה פון כ א כסלו איז געבליבן אין הארץ, דאס קען קיינמאל נישט בטל ווערן, דאס וועט בלייבן אויף אייביג, פירט אויס, ממילא מאכט מען פון דעם א יום טוב חנוכה, אפילו אין גלות, אפילו די אן קיין בית המקדש, אן קיין עבודה, בלייבט נאך אלץ די יום טוב לדורות עולם, ווייל די תשוקה קען מען קיינמאל נישט, קען נישט אויסוועפן, ס'וועט בלייבן מיט אונז אויף אלעמאל. געשטאנען ווייטער, שלמים לערנט מען ארויס פון די יוניקנעס פון שלמים, מה שלמים מפגלין ומספגלין, אונז ווייסט פון פארשידענע קרבנות און מיטגעקומענע נסכים, סאו טאמער האט אינזין געהאט די מחשבת פיגול ביי די שלמים, נישט נאר די שלמים איז געווארן פיגול, נאר אפילו די נסכים ווערט אויך קאליע, דאס איז מפגלין, ער אליינס צו שלאגן אליינס און מיספאגלען צו מאכט אויך קאליע פאר די נסכים אויף קול מפגלין און מיספאגלען איז נוגע פאר אלע רחמנות נישט נאר פאר די שלמה. דאס איז געווען די ערשטע וועג וויאזוי מ'לערנט דער דרש, וויאזוי מ'לערנט ארויס די יוניקנעס פון יעדע קרבן. א צווייטע ברייתא דרשנ'ט די פסוק אביסל אנדערש, די זאת התורה, במסניתא תנא און משמעי דרבי עקיבא אין א ברייתא האט מען געלערנט דעם נאמען פון רבי עקיבא, מנחה גייט לערנען מה מנחה מקדשת בבלי אזוי ווי שלמה האט פריער געפרעגט אפשר איז די מנחה, יא ס'איז טאקע דא א ברייתא וואס לערנט אזוי, די פסוק שטייט אויך ביי מנחה בפירוש, כל אשר יגע בו ה' יקדוש, אויף כל מקודשת בבליה, אלע אנדערע קרבנות זענען אויך מקדש בבליה. און היות די ברייתא לערנט א בפירוש'ע דין פון די תורה אז א מנחה איז מקדש בבליה, פארוואס דארף מען האבן די לימוד סיי ביי חטאת און סיי ביי מנחה? ביידע האבן בפירוש'ע פסוקים. זאגט די גמרא, לאמיר טראכטן דאס פשוט מסביר אויף אידיש ערשט, טאמער ס'איז. צוויי יוניק פסוקים פון חת ס, ס'שטייט אויף איין פלאץ קען איך זאגן זיך לערנט עס ארויף אויף אלע אנדערע פלעצער רייט? די תורה האט געשריבן ביי חת ס ס'דארף זיין ס'דא די דין בליעה וואלט איך ארויס לערנט פון איבעראל היות ס'שטייט ביי חת ס און ביי מנחה אויב האב איך נישט קיין ספעשל ריזען פארוואס די תורה האט עס געמוזט שרייבן איז עס שני כסיבין הבאים כאחד בעיסיקלי די אייבערשטער זאגט דווקא דא און נאו פלעיס עלס. וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען פון איבעראל, דארף די גמרא יעצט מסביר זיין why do I need it in both places, און ממילא איז עס נישט קיין שני כסין הבאים כאחד, קען איך עס ארויסלערנען אויף איבעראל, והצריך למכתב מנחה והצריך למכתב חטאת, אי אשמע אין מנחה, ווען עס וואלט נאר געשטאנען ביי מנחה וואלט איך געזאגט די איידער די רכיכע מובלע, היות עס איז ווייעך עס איז עפעס אזא ווייעכע פריי, דערפאר איז א מנחה א עס איז נישט קיין שווערע זאך דורכצוברעכן, יא מען טונקט אריין די הערינג אויף נייע קיכל עס זאפט זיך איין זייער זייער שנעל. ממילא איז עס מקדש אנדערע אויך ווען ס'איז זיין פטר'ן. אבל חטאת איז טאקע פלייש אבער ס'איז שווער דורכצוברעכן, איין מילוי קען זיין ס'איז נישט מבליע אז ס'זייט נישט שיין ממילא זאלסט נישט אסר'ן. ווי אש מן החטאת ווען ס'וואלט נאר געשטאנען חטאת וואלט איך געזאגט משום דקרי ווייל היות ס'איז דיק ווען ס'זייפט זיך שוין איין איט גאוס טו די סאורס ס'גייט אינגאנצן אינגאנצן אריין צום טיפע נשמה. אבל מנחה איז א דינע קראקער, איין מילוי קען זיין ס'איז נישט מבליע ס'איז א דינע זאך קען זיין ס'איז נישט מבליע, צריכה דארף מען האבן ביידע. ווען דער רב שפירא האט עס מסביר געווען, ס'איז נאך אלץ דא א נפקא מינה צווישן די צוויי, די מנחה גייט עס אריין זייער שנעל, אבער נישט צו טיף, די חטאת, די פלייש, נעמט עס צייט ס'זאל קענען דורכברעכן, אבער ווען ס'גייט אריין, איט גאוס אלל די וועי. אט דא איז דא א סימילער שמועס אין די ספרי מוסר, די מעלה פון לימוד התורה איז, די תכלית פון לימוד התורה איז, אנצוקומען צו ירא שמים. אבער ס'איז דא צוויי אופנים וויאזוי מ'קען אנקומען צו ירא שמים, איינס איז צו לערנען ספרי מוסר, עונשים און ווארנינגס אווער און אווער אגעין, קען מען אנקומען צו יראת שמים. די צווייטע וועג איז, לערנען גמרא רש י תוספות, דורך די יגיעות התורה קומט מען אן צו יראת שמים. די חילוק איז, די ספר המוסר קומט מען טאקע אן צו יראת שמים זייער שנעל, אבער ס'איז סימילער צו א פייער וואס איז אנגעצינדן געווארן אויף פעיפער, ס'ברענט שנעל, ס'כאפט זיך אן שנעל, אבער ס'ווערט זייער שנעל אויסגעוועפט. ס'ווערט זייער שנעל אויסגעברענט און ס'בלייבט נישט קיין זכר. מה שאין כן לערנען גמרא רש י תוספות איז טאקע שווערער זיך אנצואווארעמען, אבער ס'איז סימילער צו העלצער, ס'איז שווער אנצוצינדן, איינמאל ס'צינדט זיך אן, לאסט עס פאר א לאנגער צייט, אבער מ'דארף האבן ביידע, אויף אנהייבן מיט די פעיפערס צו כאפן עפעס א ווארעמקייט, און צו שלעפן אויף א לאנגע צייט דארף מען אנצינדן פון דעם די העלצער ס'זאל לערנען, ס'זאל בלייבן ברענען פאר א לאנגע לאנגע צייט. די רבש'ס רב האט אמאל געזען ווי איינער קלאפט זיך על חטא בשעת ער זאגט תחנון און ער איז געווען ניכר אז איט וואס מסופו לחוץ, האט ער געזאגט קלאפ נישט קלאפ נישט ס'איז א שאד קיינער איז נישט אינדערהיים ס'איז א שאד צו קלאפן. שוין. רבי עקיבא דרש'נט ווייטער די זאת התורה, חטאת לערנט מען ארויס מה החטאת אינו בא אלא מן החולין, ס'קומט נאר פון חולין נישט פון מהות מעשה שני, אי ביום סדארף זיין דווקא בייטאג ווייל די פסוק זאגט כי היום הזה יכפר עליכם דרשט מען בייטאג און נישט ביינאכט, און ביודעי האמונה איז דווקא מיט די רעכטע האנט פון די כהן לערנט זי ארויס פון א גזירה שוה פון די אצבע אין כהן וואס שטייט פאר עטליכע פלעצער אז סדארף זיין דווקא מיט די רעכטע האנט ביי די חטאת שטייט אויכעט ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו אויף כל עיניו וואו עלים מן החילון אלע קרבנות קענען נאר קומען פון חילון און ביום און ביודעי האמונה. ווייל זאגסט אז מען לערנט זי ארויס פון חטאת וחטאת מנולן וויאזוי ווייסטו אז חטאת דארף זיין דווקא פון חולין, אמר רב חיסדא, אמר כלל ווייל שטייט אין פסוק ביי די קרבן פון די כהן גדול יום כיפור, והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו, זיינס, משלו, פראם היז אוין פאקעט, ולא משל ציבור נישט פון קהל געלט, ולא משל מעשר נישט פון מעשר שני, זעהסטו אז חטאת קומט נאר פון חולין, נישט פון געלט מעשר שני. די זאך אז מען קען עס נאר מקריב זיין ביום מביום צוואותו נפקא, פרעגט די גמרא, לכאו' די זאגסט מען לערנט ארויס פון חטא אז עס קען נאר זיין בייטאג, לכאו' איך לערן עס ארויס פון א צווייטע פלאץ ביום מביום צוואותו נפקא אז מען קען נאר מקריב זיין א קרבן דווקא בייטאג, וואס דארפסטו האבן נאך א לימוד פון חטא אז עס קען נאר זיין בייטאג, ביסט גמור ביסט גערעכט, כדין נאספו, איך האב רילי מיין איך נישט דווקא די ביום, איך האב עס צוגעלייגט צו די ליסט באט איך האב א צווייטע לימוד טאקע, די אפיציעלע מקור איז טאקע פון ביום צוואותו נישט פון די קרבן חטאת. פרעגט די גמרא די זעלבע זאך ביודעי היימנוט מיט די רבי ביי בר חנה איך נפק ד אמר רבי ביי בר חנה אמר ריש לקיש כל מקום שנאמר האצבע הכהנה ווי ס'שטייט אין די תורה די ווארט אצבע מיט כהנה עיני אלו ימין מיינט עס דווקא די רעכטע האנט און היות ביי די קרבנות שטייט די ווארט כהן אויב אזוי ווייס איך שוין ס'מיינט ימין פארוואס דארפסטו האבן די היקש פון חז ל צו עס ארויסלערנען זאגט די גמרא כדין נאספער ביסט גערעכט כ'האב אגעין כ'האב עס אנגעכאפט סתם אלץ א עקסטרע באט דאס איז נישט די מעין פלאץ ווי בויערס היימ אויב דו ווילסט זאל איך זאגן א צווייטע תירוץ די טענה פון די ברייתא סובר לא כרבי שמעון ער האלט אזוי ווי רבי שמעון דומם וואס האלט אצבע לא באה כהנה, ווען ס'שטייט נאר די ווארט אצבע ווייסט מען שוין ס'מיינט רעכט האנט, אפילו אן די ווארט כהנה. כהנה אליינס איז נאט ענאף טו סעטיספיי מי, טו טעל מי דעט איטס די רייט הענד. כהנה באה אצבע דארף אויך האבן די אצבע צו זאגן אז ס'מיינט די רעכטע האנט. אויב איז קען איך נישט פון דא ארויסלערנען אז ס'דארף זיין פון די רעכטע האנט, און היות ביי עטליכע קרבנות שטייט נישט די ווארט אצבע שטייט נאר די ווארט הכהן, דארף איך האבן די היקש פון חטף צו זאגן אז אפילו אלע אנדערע קרבנות איז אויך דווקא מיט די רעכטע האנט. פירט אויס די ווייסע האר שם, וואס לערן איך ארויס פון האר שם? מה האר שם עצמותיו מתורין, טאמער עס איז נישטא קיין מארך ביינער, עדיבל פארטס, אין די ביינער אליינס, קענסטו עס נוצן פאר א הענדל פון א שווערד, צו א הענדל פון א מעסער, וואטעווער איט שויד בי, עס איז נישטא קיין קדושה אין די ביינער, אויף כל עצמותיו מתורין, אזוי אויך אלע אנדערע ביינער זענען מותר הנאה צו האבן אגען עז לאנג אז עס איז נישטא קיין מח וואס איז ראוי לאכילה. וויל דאן מיט דיס פראגרעם. לאמיר יעצט צוריק גיין צו די ארידזשינעל שמועס פון קסמים פון פלעקן און די בגדי הכהונה. אמר רבא, פשיטא לי, דאס איז מער פשוט, צדיק ח' עמוד א', עמוד ב', מען מישט אריבער פון עמוד א', מען גייט צו עמוד ב', אז דם חטאת למטה, אויב ס'איז דא די לאוער לעוועל, די ערשטע שפריץ איז געווען דם חטאת. דאם חטאת איז דא א לימיט מ'מוז עס ארויסנעמען במקום קדוש. ודם עולה למעלה, ס'איז געקומען נאך א לעיער פון בלוט פון עולה אויף די זעלבע ספאט, וואס ביי דם עולה דארף מען עס נישט אויסוואשן, די דין אז מ'דארף עס אויסוואשן במקום קדוש איז עקסקלוסיוו פאר דם חטאת, אבער היות די לאוער לעוועל, די ערשטע היט, איז געווען פון דם חטאת טאר און כיבוס מוז מען עס אויסוואשן, למעשה ס'האט דם חטאת מוז מען עס אויסוואשן. הוי ראה וואס וועט זיין פארקערט, דם עולה למטה, ס'איז אביסל שווער צו פארשטיין, ס'איז דקות'דיגע זאכן, אבער דם עולה למטה, טאמער די פירסט לעיער איז געווען די עולה, ודם חטאת למעלה, די חטאת וואס נאמבער טו, מאי, וואס איז דעמאלס די הלכה? צי זאג איך משום נוגעיה היא, טאמער דם חטאת טאטשט די בגד דארף מען עס אויסוואשן, וואו נוגעיה למעשה טאטשט עס די בגד, דארף מען עס אויך אויסוואשן, איווען דאו איטס אן טאפ, איטס די אפער לעיער, אדער וויל מען משום בליה היא, ס'דארף זיך איינזאפן, והא ליה וליה היא, ווייל ס'איז דא די עולה פון אונטן, האט עס נישט איינגעזאפט, הא דער פשט און רבא האט אויסגעפירט די איין טעם אין כיבוס היות די עול איז אן די לאוער לעוועל דארף מען עס נישט אויסוואשן ווייל די דין כיבוס איז אלס בליען דא האט זיך עס נישט איינגעזאפט אבער ס'דא ראשונים וואס שרייבן אזוי ווי צום גייט אז ווען ס'שפריצט אויף א טיש ס'שפריצט אויף א שטיקעלע האלץ מ'דארף עס נישט אויסוואשן מ'דארף אבער אראפקראצן די דם כאפ ס'זאפט זיך נישט איין סקרעיפ איט דאון אזוי אויך דא וואלסט עס אויך געדארפט אראפסקרעיפן ס'זאפט זיך נישט איין דארפסט נישט אויסוואשן אבער מ'דארף עס אראפקראצן. יעס. נאר די ספק פון רוב איז געווען לגבי בגדים. ס'איז דא א סימילער שאלה לגבי חציצה. מ'דארף טובל'ן פארשידענע בגדים. א בגד וואס איז געווארן טמא דארף מען טובל'ן. וואס מיינט א חציצה? די בעיסיק דעפינישן פון חציצה איז, איף איט באדערס יו, איז עס א חציצה. אויב ס'באדערט דיך נישט, ביסט נישט קיין חציצה. סאו אמר רבא, פשיטא לי, דאס איז פשוט, דם על בגדו, בלוט אויף זיין בגד, חוצץ. ער וויל דיר טובל'ן די קלייד, והיות מ'איז מקפיד, איז עס א חציצה. חוץ ווען טבח היא אויב איז א שוחט אדער א בוטשער ער קערט נישט אויף קיין פלעקן פון בלוט, איין אחוז עס איז נישט קיין חציצה. די זעלבע זאך ר ו, א פלעק פון פעטס אדער חלב על בגדו אויף זיין בגד סתם אזוי חוץ עס וואלט געווען א חציצה ביים טבילה. ומוכר ר ו היא אויב איז א סוחר וואס פארקויפט פעטי זאכן ער פארקויפט חלב, איין אחוז עס איז דאזענט מיינד עס נישט קיין חציצה. מורי רבי וואס האט זיין דם רבב האט ביידע על בגדי מאי וואס איז דעמאלס די הלכה? ווייל לכאורה פארשטייען מיר נישט אם טבחי אויב ער איז א בוטשער תיבק ליה משום רבב האט א פראבלעם מיט רבב ווייל דאס שטערט אים יא ואם מוכר רבב היא תיבק ליה משום דם איז די בלוט א חציצה רייט איז נאר אז געווענליך האט מען נאר געהאט איין ביזנעס אויב אזוי איז עס א חציצה זאגט די גמרא לא צריכה הי איז א אנטשרעפרענאר האט מאלטיפעל ביזנעסעס די עובד הוה והוא האט ביידע דזשעק אוו אלל טרעידס איז סיי א שוחט סיי א פארקויפט פעטס. און ממילא דאס איז רב'ס שאלה, טאמער איז געווען ביידע איז עס א חציצות אדער נישט, איז די גמרא מסביר די צדדי דיין ספק, צי זאג איך א חד דלא קפיד אויף איין פלעק איז א מענטש נישט אזוי מקפיד, א תרתי קפיד אויף צוויי פלעקן ער איז א דירטי מענטש ער איז נישט קיין ריינע מענטש, צוויי פלעקן איי דאנט קעיר וואט יו דא פאר ביזנעס קום נישט אריין מיט קיין שמוציגע הענט אין חדר אריין, אויב אזוי איז עס א חציצה, אוי דא מאדער קען זיין א תרתי נמי לא קפיד למעשה איז א סוחר ער וויל אדווערטייזן זיינע גודס ממילא איז עס נישט קיין חציצה, טייקי בלייבט מען ביי די שאלה מען האט נישט פושט געווען. ווייל די גמרא אין בבא מציעא דף כב ד עמוד א', שלום וואס סליפינג אווער, אהמ, סאמערי וואס סליפינג, די גמרא דף כב ד עמוד א' שטייט אז מעזיטרא איז אמאל געווען א פלאץ ווי מען האט גע'גנב'עט א כוס, איך דארף איבער בעטן ברבים טעמים, איינער איז פארשעמט געווארן, שלום איך בעט דיך איבער, איך ווייס נישט וועלכע שלום ס'איז באט בעט איבער, אקעי, סאו די גמרא זאגט אין בבא מציעא דף כב ד עמוד א' אז מעזיטרא איז געווען אויף א פלאץ ווי מען האט גע'גנב'עט א כוס, האט ער געזען ווי איינער ווישט זיך אריין צווייטנס אין בעקישע, פרשת השבוע, יעס, אקעי, געוואלדיג. האט געהאט א אנדערע בעכער, אבער א כוס פארן באשעפער האט רבי סטעפאנסקי געזאגט. ער האט געזען ווי איינער ווישט זיך אריין אין די חבר'ס בעקעשע, האט ער געזאגט אה, אקעי, דאס איז דער גנב, ער איז נישט קעירפול אין יענעמ'ס חפצים. ס'איז דא א ספר תורה לשמה ברענגט ער אזא שאלה, וואס וועט זיין אויב מען זעט יענעמ'ס בגד איז אנגעפלעקט פון קאפ ביז פיס? דאס דאזנט מין הי דאזנט קעיר לעס, ממילא מעגסט דיך אריינווישן דארטן אדער נישט. אבער דא פון די גמרא זעהן מיר אפילו ווען איינער האט א פלעק, דאס איז אקעי איין פלעק, אבער ווען ביידע זענען זיינע פרנסות איז אויך דא א צד אין די גמרא אז קען זיין אפילו ער גייט מקפיד זיין איז זיכער יענעמס בגד זיכער נישט א טעם ת פאר אים ער זאל מסכים זיין אז דו זאלסט דיך אריינמישן ס'איז מיין געשעפט וואס האסטו מיט מיין בגד? לכאורה גייט עס זיין אסור אז ער האט נאר טשולענט בעק הדין הלוך דאם חטאת הדין הלוך דאם חטאת הדין הלוך דאם חטאת הייב אן די צוועלפטע פרק סייעתא דשמיא רוב הקרבנות האבן א ספעשל חלק וואס די כהנים באקומען די משנה גייט אויסרעכענען וועלכע כהנים קוואליפיי פאר דיס בענעפיט. זאגט די משנה, טביל יום, איינער וואס איז טמא, ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, ער ווארט פשוט פאר די שקיעה, און קלאר איז וואלט געווען איינער וואס האט געטאטשט א שרץ, ער איז א ראשון לטומאה, ער טאטשט אוכלים, משקים, קדשים, טרימה, ווערט אלעס מעשה שני, ווערט אלעס טמא. ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, ער קען נישט אריינקומען אין בית המקדש ווייל ער ווארט פשוט פאר די שקיעה. און מכסה כפירים איז איינער וואס איז געווען א שטערקערע לעוועל טמא, לאמיר זאגן א זב, א זבה, א יולדת, א מצורע, חוץ פון ער היילט שוין נאך די שקיעה, ער דארף נאך ברענגען זיין קרבן די נעקסטע טאג, סאו מען היילט יעצט ביינאכט, ער דארף נאך ברענגען זיין קרבן, איז די הלכה אינן חולקין בקדשים, זיי קענען נישט באקומען קיין חלק אין די ירושה, לאכול לערב, צו עסן נאכדעם וואס זיי זענען געווארן ריין. אזוי אויך א כהן וואס איז א עונן, איינער פון די זיבן קרובים זענען נפטר געווארן רחמנא לצלן, נוגעיה, מעג ער טאטשען קדשים אז נישט קיין טומאה אישו, ס'איז א איסור אישו, אויב אזוי גייט דער קדש אים נישט ווערן פסול, ואינו מחריב ער קען אבער נישט מקריב זיין, אבודי נישט, ואינו חולק ער באקומט נישט קיין חלק לאכול לערב צו עסן מענער. בעלי מימון איז די משנה מסביר ביי בעלי מימון קביעין פערמענענט מימון ביי בעלי מימון עוברים טעמפארערי מימון חולקים קענען זיך יא צוטיילן די קדשים און באאכטן זיי מעגן עס עסן אבל לא מקריבין זיי טארן עס נישט מקריב זיין אוודאי נישט די תורה זאגט מפרש אז זיי מעגן עס עסן אבער נישט מקריב זיין זאלט איר נישט נאר כלל כל שאינו ראוי לעבודה א כהן וואס איז נישט ראוי צו טון א עבודה אינו חולק בבשר באקומט נישט קיין חלק אין די קרבנות פאר די גמרא גייט פרעגן בעלי עמימות זענען דאך אויך איינגעזעצט א חלק פון דעם זיי זענען נישט קוואליפייד צו טון עבודה אויף דעם גייט די גמרא לכאורה ענטפערן אז ס'איז א גזירת הכסף וכל שאין לוי' בבשר ס'דא פארשידענע קרבנות וואס באקומט אויך די פעל איז א עולה אפילו באקומט מען די פעל, טאמער ער איז נישט קוואליפייד פאר די פלייש הי דאזענט געט די אורות אויך נישט, באקומט ער גארנישט. אפילו טמא בשעת זריקת דמים, אויב בשעת צו שפריצן די בלוט וואס דעמאלטס איז די עיקר כפרה פון די קרבן איז געווען נישט ריין, ווערט טהור בשעת העקת החלבן ווייל דאס קען מען טון ביינאכט, דעמאלטס איז ער יא געווען ריין, אינו חולק בבשר ווייל די מעין קרבן איז שפריצן די פלייש, און דעם וואס שטייט אין פסוק.

יא, ברענג שוין די ענד פון די ישיר, לכאורה איז אביסל שווער צו פארשטיין וואס איז דער קייץ הישיר, ס'וואלט געדארפט שטיין וקרב הישיר, ברענג מיר די ישיר, וואס איז פשט פון דער קייץ? סאו אין ספר שיירת הר ן ברענגט ער א ביוטיפול פשט בדרך צחות, ער זאגט ס'איז אמאל געווען א איד האט זיך געמוטשעט מיט פרנסה, גייט אריין צום רבי'ן ער וויינט זיך אויס ער געט א קוויטל און דער רבי ווינטשט אים אן, א ישועה אין הארצן. שור אנאף, רייט אפ ניין מינוטס לעיטער האט ער געטראפן, ניין מינוטס לעיטער האט ער געהאט פרנסה. נאכדעם א צוויי וואכן שפעטער קומט אריין, ער דארף צאלן רענט צו סוף חודש, בעט א ישועה, דער רבי טרעפט א פאר דאלער אינדרויסן. גייט אדורך צוויי וואכן, רבי איך האב א שידוך געטון, איך דארף האבן פופציג טויזנט דאלער, דער רבי מאכט צו די אויגן, ווינטשט אים אן און ער איז געהאלפן געווארן. גייט אדורך א שטיק צייט שפעטער זאגט דער רבי, געענדיגט מיט אלע ישועות, יעצט דארף איך אזא מין שפע איך זאל נישט האבן אויף וואס צוריק צו קומען. זאגט מען אזוי, מען בעט באשעפער וקרב קיצי ישעיהו, הער אויף מיט די ישועות ליכט, איך דארף האבן די גרויסע ישועה, ברענג מיך שוין דעם משיח, איך וועל שוין נישט דארפן האבן אלע ישועות ליכט, זאל די אייבערשטער העלפן אין זכות פון די גרויסן טאג זאל מען זוכה זיין וקרב קיצי ישעיהו און יעדער זאל געהאלפן ווערן מיט וואס ער דארף פאר די נויט, א פרייליכע זאליס חנוכה, טענק יו פאר ליסטענינג, שכויח פאר קומען, א גמח סיום מיט טובה.